It-tim tagħna ltaqa' ma' Claudia sabiex isir jaf kitbietha aktar mill-qrib.
Il-proċess kreattiv eh, dejjem f'moħħi jibda bil-ħsieb u speċjalment eh, issa li ħanibda nesperimenta fuq il-proza, eh, qed naħseb fuq proġett tal-proza, naħseb ħafna fuq, ġifieri anke nkun qed insuq. Għalija dak huwa parti importanti ħafna mill-proċess kreattiv. Umbagħad Meta finalment nasal għall-kitba, nħossni li sirt niffitta ħafna anke fuq il-kelma u nara x'kelma ħansib aħjar minn oħra skont il-ħoss li rrid noħloq u skont l-effett li rrid noħloq. Naqra ngħajjat ħafna drabi, nħossha tgħinni ħafna meta naqra ngħajjat ħalli nisma' l-ħoss li nkun ħloqt jien stess. U ħafna drabi meta naħseb f'kunċett, nagħmel lista ta' kliem li jaqdi dak il-kunċett, dak il-ħsieb li għandi f'moħħi jew dik l-immaġni. U mbagħad nagħżel l-aħjar kelma, l-aħjar kelma li taqdi dak kollu li nixtieq nesprimi. Fettilli nitlaq nimxi sa fejn il-bus biss jisserdaq fit-truf is-simblija. Sa fejn it-tenut tax-xagħri jitrekken kobba fil-blat, iħejji għal-lejl tiela' għalih bla ħoss minn isfel. Ix-xemx żelġet dahra kollu mas-sema. In-nifs jevapora jaħraq kif imiss mal-blat selvaġġ. Saqajja jtajru żrar, trab terra fuq il-kappar. Il-qari fih innifsu huwa xi ħaġa li nagħmilha pjuttost kuljum. Imma mbagħad meta niġi biex nikteb u ma jkolli l-ebda ideja ta' xejn, eh, mill-qari nibda, eh, sija jekk ikun poezija, jekk kux eh, proza, sirt naqra dal-aħħar ukoll ġeneru pjuttost forsi f'Malta do ġdid Mhux daqshekk magħruf fejn iħalltu l-ġeneri, jiġifieri jkun hemm taħlita ta' poeżija u proża fl-istess ktieb, u nħosshom jispirawni ħafna, ġifieri naqra u nitlaq minn hemm imbagħad. It-temi li nispiċċa dejjem naqa' fihom huma l-iktar temi li huma qrib tiegħi. bħala persuna, ġifiri għalkemm ivarjaw fihom infushom ukoll, ġifiri għandek minn relazzjonijiet bej persuni, kemm familja u kemm relazzjonijiet ta' mħabba, mbagħad hemm il-ħajja u l-mewt u episodji, aneddoti li tismu fuqhom fil-ħajja ta' kuljum, il-pajżaġġ li hemm madwari. Dejn xari hu f'insett Iżanżan qabbli dil-mogħdija minn tarf sa tarf. Twila t-triq lura. Farfett il-lejl imferfex jaqtagħli ħsieb fi tnejn, fi żrar żbilanċ jilwili sieqi, ġuħ ikrah jiftaħni barriera. Se nogħtor daqt ma t-zokkor nieżel f'daqqa jtektek, bħal kliem iħabbat ġo rasi, imbagħad jitlaqni waħdi, fid-dlam oħxon. Inħossu riesaq bid-dritt spallti. Sakemm tgħaddi l-merħla ta' Ġużi. Għall-futur għandi żewġ pjanijiet, żewġ proġetti bħalissa. L-ewwel wieħed qed naħdem fuq il-ġabra ġdida ta' poeżija tiegħi. U din id-darba għalkemm forsi bħala temi huma pjuttost simili, xorta jibqgħu temi konfessjonali, temi privati. Imma nħossni imraħt iktar fejn tidħol fejn jidħol stil. U l-proġett l-ieħor li huwa l-qalbi ferm għax huwa xi ħaġa ġdida, e, huwa proġett ta' proża fejn ħa nimraħ daqsxejn fl-istorja tal-familja tiegħi u niġbru bħala memorji. U dan il-proġett jeċċitani ħafna għax għalkemm se mmur lura fiż-żmien u se mmur fil-qalba tal-familja li hija qalbi, fl-istess ħin ħa nipprova speċi nperreċ dawk l-aneddoti u l-episodji ta' epoka oħra Li jgħixu u l-familja tiegħi f'epoka oħra, mingħajr ma nkun sentimentali żżejjed, dik hija l-isfida wkoll, u fl-istess ħin isiru l-istejjer ta' ħafna nies, jiġifieri ntihom dik il-laqta letterarja u jappellaw għal kulħadd. In-nagħġa s-sewda bl-abjad, l-iżgħar waħda li tibqa' dejjem l-art. Timxi miegħi, kultant tħokk ġisimha sħun ma' sieqi. Tira l-ħsieb li waqajt mat-triq. Twassalni sal-bieb u twieqi koħol tad-dar mistrieħa fix-xifer qed jiswied. Fuq is-setaħ jaħsadni l-qamar. Nofs felli f'nofs ta' triq, qisu ġugarell minn pjaneta oħra. Ninsa x'isimni, fejn noqgħod, nirtab mal-arja tonda, kristallina.